Salam hormatly watandaşlar! Zdrastwyte dorogiý turkmenistancy! Soňky dört-bäş günüň içinde bütin Türkmenistanda esasy habar şol neresse çaga Süleýman Tursunbaýew hakda, onuň şeýle, bir gaýduwsyz doňýüreklik bilen öldürişi barada şol hakda gürrüň. Ol elbetde hiç kimem ýöne goýmaýar. O zatlara daşyndan seredip çydar ýaly mesele däl bi sebäbi O çaga hakykatdanam bir ýurduna gerekli, bir bir ýurduň abraýyny, adyny, şöhradyny galdyrjak bolup öňe topulanja ýaş çaga ony edil ýetişip gelýän bir Bägül döwen ýalak şeýtirip çürt ýolup edip şeýtirip öldürdiler o çagany. Men Mätýakup sakaldaşa, Zyýada dogana, hemmesine dogan garyndaşlaryna ben öz adymdan, maşgalamyzyň adyndan, bütin edaramyzyň adyndan şol yzy ýarasyn diýýäs. Iman akydenden bolsun jaýy jennetde bolsun o çagaň. Ýöne biz bir esasy seretmeli meselämiz bar bi döwlet diýilýän döwlediň başynda oturan adam ol bi halka bu jemgyýete resmi bolmadyk ýagdaýda bir urş yglan edene meňzýärä muň bar edýän hereketleri diňe Süleýman pahyr dälä Siz serediň, ine, bäş aýmy, on näçe wagt geçdi. Ine, bu tupan turdy, bäş sanak suw ýalak çagany äkitdi şol tupan. Şony yzarlan, tapan ol wagtynda geýim edem-ä otak. Iki sanak çaga Buhara welaýatda tapylypdyr, Alat diýilýän ýerde. Olary tanar ýalak däl, şolar göreli, şolar biziň çagamyz bolaýmasyn diýip, şol Soran adamlary ýurt içinden çykarmady bi. Olaryny kim gömüpdir, nähili gömüpdir hiç kim bilenak. Bi ýaňky kowid ýok diýýä emma ölen adamlaň sany sajagy ýok. Ýurduň içinde-de şeýle, ýurduň daşynda-da şeýle. Ýurduň içinde-de gün ýok bum tohum tijiniň derdinden, ýurduň daşynda-da ýok. Bu daş töwran ýöne şeýtirip alyp gurşap alyp ýöne bi men aýdýan a bi bir ýöne wurşa hlany edene meňzeýär muň bar edýän hereketi diňe ina iň bärkisi soňky habarlaň içinde ina bi serdar aý tasewlen eken o ýandaky şofir ölüpdir şol bir aşgabat aýlanýa aýlawly ýerinde emma o tada hakykaty ýa-da bir çagada urlupdyr a Ilkara oň burny döwüldi diýýärler. A hakykatda o çagaň burny döwülipdirmi? Boýny oňurylypdyrmy? Kim ol? Nirede ol çaga? Ondan näme habar hiç kim bilenag agany. Şoň üçin syn edýän bolsaňyz Aşgabadyň içinde indi nirede şol aýlawly ýol bolsa şu wagt swetafor goýup ýörler. Esasy biz biziň edaramyz Türkmen ýurt TV. Türkmenistan raýatlaryň ynsan hak-hukuklaryny goraýan edara hökmünde biz şu gününe diýen ýaly her sapar şu şu zatlaryň aňyrsynda kim dur, bular nämeler edýärler, biz şul adamlar tirýek öwrüp ýörler, adamlary atyp ýörler ýa gyzlary zorlaýarlar diýenimizde şindem ýüzleýärys. Şol Ol Kemal tentek diýilýän mara ol şo gyzlary zorlan bular dört bäş adam bolup üýşýärler şol biriniň bir neresse çagasyny üýşüp daşyndan maşyn üýşürip çyra goýup şeýtirip ol şo Kemal tentek diýilýän hany bol näme tizrak bol diýip şolaryň hemmesiniň gözüniň öňünde zorlap ýörler ol agzar ýalak mesele däl Oň üçin biz häzir gürrüň edemizde ol ol ýas, elbetde bütin Türkmenistan üçin ýas. Türkmenistan raýatlary üçin ýas, sebäbi bu edilýän zatlaryň yzy üzülenak. Ýöne bir zada biz berk düşünmeli. Diňe Ak galada däl ýas. Türkmenistan galaň içinde-de ýas. Sebäbi Bir welaýat ýa etrap alnanak o taýda eden etdilik diýip, bütin ýurduň içinde, men öňki aýtşym ýala Türkmenistan gala alyndy, galany alyp bular etjegini edip ýörler, indi galaň daşyna çykan adamlar kowulap birden üstüne geläýmesin diýip ine bulaň bolup ýörşleri. Ýöne Berdimuhamedowa meň aýtjak zadym haramdag Berdimuhamedow sen bilgin sen gaty gitdiň dogan garnaşlaň eden ýetdiliginiň öňüne durma niýetiňem ýok ýöne halkam bilseňä pirim bilmeseň birim eder seni Siz pikir ediň, şol ýaňky iň bärkisi şol Serdar diýilýän ol-a ýaňky o çagany urupdyr. Ol dirimi, ölüm belli däl. Ol bolsa muny bara gaýtam wise-premýer edýär hemem ýaňky özüniň şol ýaňky maslahatçysy. Hukuk goraýjy edaralaryň şo maslahatyny salyp, hondan bärsi nä taýýarja adam edip goýdy. Ine, ol bar-a şol, sen pylan hil bolaýypdyr diýen-ä ol. Oň üçin ýaňky aýdanym, halk bu zatlara elmydama çydap ýörmez. Halka gün bermän sen gaýtam beter şeýtirik gyssagyňça, onda halkam Ahyry ölüşiňe görä gömşüm eder. Ahmal bolmagyn. Hiç kim özüni senden ýa seň ol şymyr dogan-garyndaşlaryňdan pes görýän däldir. Halkyň haky bar. Narod imeýt prawa. Halal ýola azat ýola atlanalyň a atlanalyň.